Бисмиллаһир рахманир рахим. Мехрбан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән башлыйбыз. Игътибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясенең нәүбәттәге программасын тәкъдим итәбез. Әссәләмәгаләйкүм, газиз имандашлар! Ихлас мәчете телевизион студиясе коллективы бүген сезнең өчен эшли. Үзегезгә мәгълүм, һәр халыкның, һәр милләтнең, һәр дәүләтнең аны сәламәтлек ярларына чыгаручы бер мөкатдәс көч, куәт була. Ул, әлбәттә, аның галимнәре, бу халыкның бөекләре. Үткән атнада Ихлас мәчетебезнең мәгънәви һавасында бик күп күркәм вакыйгалар булды. Шуларның берсе, Мөкатдәс китабыбыз Коръән Кәримнең аят җәлиләләрен башкорт теленә шигъри шәкелгә салынган китапны, фикерләү булды. Бу кичәгә Ихлас мәчетенә Башкортстанның бик күп төбәкләреннән ислам нигезен укытучылар җыелдылар һәм дә бу китапны шигъри шәкелгә салучы галим Мәүлид Ямаретдин җәнапләре безнең арабызда булды. Әйтергә кирәк, ошбу мөкатдәс китабыбызны тәрҗемә итү, аны шәрхләү, ачыклама бирү яки изах кылу бик җаваплы эш. Ләкин моның өчен иң башта зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман кирәк. Мәүлид Ямалтдин бу Ниятләрнең бу сыйфатларның иясе бу эшкә инде күп еллар элек тотынган иде. Әйе, Мөкатдәс Китабыбыз Коръән Кәримнең башкортчага шигъри шәкелгә китерелүе ул, Башкорт халкы өчен генә түгел, ул бөтен мөселман дөньясы өчен, бөтен мөселман халыклары өчен куаныч һәм юанычтыр. Чөнки туган телебезгә Коръән Кәримнең тәрҗемәсе ул халыкларыбызның мәгънәви һавасы өчен фазыйләт һәм милләтебез өчен дәрт һәм куәт бирүче бер ишараттыр. Бу мөбарәк кичәдә Мөкатдәс Китабыбыз Коръәннең үзенә генә хас хосусиятләре хакында фикер алыншынды. Мөкатдәс Китабыбыз Коръәннең иң зур фазыйләте ул аҗизлектер. Аҗизлек, димәк, аз гына сүз белән күп мәгънәләрне аңлата ала торган сыйфат, тел күрке ул Мөкатдәс Китабыбыз Коръәнгә хастыр. Бу чарада катнашучылардан без әлеге китап турында фикерләр әйтүләрен дә үтендек.
Теләгебез шушы, Башкортстаныбыздагы бөтен агыйнәйләр, бөтен нәнәйләр, хатын-кызларыбыз үзләре кулларына Коръәнне алып, аны аңлап укып, балаларына, оныкларына җиткереп, бөтен Башкортстаныбызда Коръәнгә мәхәббәт уянсын дигән ниятебез. Пигамбәребезгә мәхәббәт уянсын дигән ниятебез. Шуның өчен бу эштә әлеге башкорт телендәге аңлатманың да, иншаллаһ, өлеше зур булыр дип өмет итәм. Гомумән, бында уның бер яктан таланты, чөнки шигъри аңлатма менен ябай гына итеп, халык аңларлык итеп һәм җырлап торган юлдар аша җиткерә алу өчен, әлбиттә, тәү чиратта талант кәрәк. Икенчедән, гыйлем. Гыйлемдең шул тиклем тәрән һәм тиешле кимәлдә булуы дип әйтер идем. Буның өчен ул, әлбиттә, тәү чиратта үзенә тиклемгә эшләнгән эшләргә, ягъни Коръән Кәримдең билдәле булуынча күп кенә тәфсирләре бар.

Был шигъри аңлатмала ул шундай ябай һүзләр куллана, ябай тел менән аңлата ул аны. Һәм шул ук вакытта гаҗәеп шундай шигъри тел менән, шигъри һәм ябай тел. Халык был шигъри аңлатма аша Коръәнде якын итеп кабул итер, укыр, өйрәнер дигән ышаныстамын.

Мәккәләме, Мәдинәләме, кайсы җирдә нинди вакыйга аркасында ул ятыр төшерергә мәҗбүр булган, ана шуны бик ни аңлатулары бик ни фәһемле һәм ана шунда укыганда соң ни Коръән ни тагы да нык аңлаешлырак, фәһемлерәк, файдалырак һәм кирәклерәк булып китә. Ана ошо яктан мәүлид әлбәттә Бик зур эш эшләгән, шуңа аңа рәхмәт әйтке килә.
Егерме дүртенче мартта Ихлас мәчетебездә тагын да бик зур чара узды. Ул Галимҗан Ибраһимовның вафатына 100 ел тулуга багышланган иде.
Әйе, Олуг шәхес. Халыкларыбызның тарихында шөһрәтле урын тоткан Галимҗан Ибраһимов галиҗәнаплары ул һәрвакыт безнең йөрәкләрдә. Без сабыйлыгыбыздан аның иҗадын укып җитештек. Ул бүген дә безнең тормышыбызда бер маяк кебек балкыттыра. Агачның яфрагын, учакның җылысын тәнебездән, рухыбызны аеру мөмкин булмаган кебек, без Галимҗан бабабыз Ибраһимовның иҗадыннан аерылмабыз һәм килер буыннарыбыз аның юлыннан, аның эзеннән барачак. Әлеге гыйльми-гамәли конференциядә Татарстаннан һәм Башкортстаннан күренекле галимнәр, тарихчылар, әдәбиятчеләр, журналистлар катнашты. Без алдагы тапшыруыбызда бу хакта сезгә тәфсиллерәк сөйләрбез. Ә бүген без үзебезнең тапшыруыбызны 100 яшьлек аксакал гәзит Кызыл таңга багышлыйбыз. Әйе, 100 яшь! Карагызчы, күктә йолдызлар никадәр Ничәмә мең ел яшиләр, ә алар никадәр балкый, никадәр яшь күренәләр! Ана шулай безнең кызыл таңыбыз да шулкадәр балкый. Күптән түгел безнең студиябез кунагы Илдар Камил улы Фазлетдинов булды. Ул Кызыл таңда җаваплы сәркәтип булып эшли. Әйдәгез әле, хәзер телевизор караучыларга без Илдар әфәнде белән булган әңгәмәне тәкъдим итик. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген безнең студиябез кунагы Илдар Камил улы Фазлетдинов. Ул инде күп еллар Кызыл таң газетендә эшли һәм инде ничә еллар соңгы елларда җаваплы сәркәтип вазифасын башкара. Җаваплы сәркәтиб булгач, ул инде гәзитәдәге бөтен әйберләргә дә, бөтен мәсьәләләргә дә җаваплы. Без инде узган тапшыруда сезгә әйтеп үткән идек, тиздән Кызыл таң гәзитәнең 100 еллык юбилее, зур тантана көтелә. Һәм менә шул уңайдан без Илдар әфәндене студиягә чакырдык. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле телевидение караучылар. Менә инде әйтеп үттек, инде берничә көннән, санаулы көннәр генә калып бара бит инде Кызыл таң гәзитенең 100 еллык юбилеена. Менә сез шушы олуг юбилейны нинди нәтиҗәләр белән, нинди кәефтә каршылыйсыз? Менә шушы турыда телевизор караучыларга сөйләп үтсәгез иде. Чынлап та, гәзитебез үзенең бер гасырлык зур юбилеен күтәренке кәефтә, яхшы эш нәтиҗәләре белән, зур уңышлар, зур казанышлар белән каршы ала дип әйтер идем. Әлбәттә, гәзитебез инде бай тарихлы, аның менә белүебезчә бит инде беренче саны әле 1918 елның беренче мартында Ырынбур шәһәрендә Башкортстан исеме астында дөнья күрә һәм төрле елларда инде ул Стәрле Тамак шәһәрендә, шуннан аннары дөнья күрә, аннары Уфага күченә. Төрле елларда Яңа авыл, Коммуна исеме астында һәм менә 1944 нче елда яңадан тергезелгәннән башлап бүгенге Кызыл таң газете исеме астында чыгып килә. Уңыш казанышларга килгәндә, чынлап та кәефебез күтәренке, безнең бик яраткан, без яраткан, безне яраткан газет укучыларыбыз, аудиториябез бар. Гәзитебез бүген 6000 гә якын тираж белән тарала. Аны Башкортстан укучылары да, Татарстанда яшәүче милләттәшләребез дә, Русия төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез дә яратып укый. Әлбәттә, бу 6000 данә тираж инде бу безне шулкадәр генә халык укый дигәнне аңлатмый. Безнең әле 2006 нчы елдан башлап менә дигән сайтыбыз эшләп килә, ул Кызыл таң ру дип атала. Һәм анда инде менә безнең соңгы елларда аны кереп укучылар саны ай саен хәзер 30 меңгә якынлашты. Шулай итеп безне ел саен 300 мең укучыбыз, милләттәшебез, гомумән матбугат яратучылар укый дип әйтергә була. Уңыш-казанышларга килгәндә, әлбәттә, Алар байтак. Гәзитебез юбилеен без трилогия белән каршы алабыз дип әйтергә мин җөрьәт итәм бүген. Ни өчен дигәндә, менә мөгаен татар матбугатында гына түгел, гомумән матбугат дөньясында менә шундый үзенең гасырлык юбилеен Өч китап бастырып каршы алган тагын башка берәр басма бар микән, юк микән, ул турыда мин әйтә алмыйм. Әмма Кызыл таң гәзите коллективы бу эшне чынлап та башкарып чыга алды. Бу эш инде безнең башланып китте әле 2008 нче елдан ук. Менә рөхсәт итегез беренче китапны күрсәтергә. Бу безнең Кызыл таң, кыскача энциклопедия дип атала. Монда инде без Кызыл таң гәзите тарихы турында аның беренче көннәреннән башлап 2008 елга кадәр тарихын туплап, җентекле өйрәнеп, шул турда саллы фәнни хезмәт урнаштырдык. Шулай ук әлеге хезмәттә, э, әлеге энциклопедиядә, менә Кызыл таңда төрле елларда эшләп киткән күренекле шәхесләр, безнең журналистларыбыз турында кыскача мәгълүмат бирелә. Ягъни бу китапны кулына алып укыган һәркем Кызыл таң дөньясы, Кызыл таң газеты турында үзенә мөмкин кадәр бай гына мәгълүмат алырга мөмкин. Шуннары, әлбәттә, безнең баш мөхәрриребез Фаил Камил улы башлангычы белән бу эш тукталып калмады, алдагы елларда да дәвам итте һәм, ниһаять, 2013 елда, ягъни гәзитебезнең 95 еллык юбилее алдыннан Кызыл таң фотоальбомы дөнья күрде. Монысы бигрәк тә күңелле, саллы, шундый якты хезмәт. Монда инде Кызыл таңның тормышы, аңа бәйле документлар, фотосәхифәләр, элекке коллектив, бүгенге коллектив, анда булып үткән тарихи вакыйгалар, без үткәргән чаралар турында барысы да фотоиллюстрацияләрдә чагылыш таба. Шуңа менә бу китапка инде күз салган кеше безнең ничек күңелле итеп яшәвебезне дә, нинди бай милли мәдәни тормыш белән яшәвебезне дә ачык күз алдына китереп бастыра ала. Һәм, әлбәттә, тагын бер саллы хезмәт, менә монысы әле кулны хәтта пешереп тора, чөнки яңа гына табадан төште. Бу хезмәт инде Кызыл таңның 100 еллыгы уңаеннан дөнья күргән өченче китап. Фәрит абый Фаткуллин мөхәррирлегендә һәм аның авторлыгында Кызыл таң шәхесләре дип аталган китабыбыз. Монда Кызыл таңда төрле елларда эшләп киткән күренекле шәхесләр, журналистлар турында бай, саллы мәгълүмат бирелә. Әйтергә кирәк, менә бу өч хезмәтнең дә чыгуына, аны әзерләүгә нык зур саллы өлешне Фәрит абый Фаткуллин кертте. Ул безнең инде үзара коллективта да, хәзер татар мөхитендә дә без аны аяклы энциклопедия дип тә йөртәбез. Чөнки, чынлап та, Кызыл таң тарихы турында, аның шәхесләре турында 40 елга якын гомерен шушы коллективка салган кеше генә Шулай саллы итеп, төпле итеп һәм шундый журналист осталыгы белән чагылдыраладыр мөгаен. Менә инде бу китапларны сезгә яхшылап соңыннан калып укыр өчен менә сезгә калдырабыз, бүләк итәбез. Кызыл таң шәхесләре дидек. Ә бүгенге бүгенге көндә менә Фәрит абыйны атап үттек инде. Бүгенге көндә Кызыл таңда кемнәр эшли, нинди көчле журналистларны, каләм ияләрен телгә алыр идегез? Чынлап та, Кызыл таң гәзите басмабыз ул гомер-гомергә дип әйтик, үзенең 100 еллык тарихында һәрвакыт күренекле шәхесләрне, әдипләрне, журналистларны берләштерүче үзенә күрә үзәк булган. Ул, әлбәттә, әдәби үзәк тә, ул гыйльми үзәк тә, Ул мәдәни үзәк тә. Монда инде еракка китәсе түгел. Безнең менә Кызыл таң гәзите, гәзите эченнән, Кызыл таң гәзите коллективыннан дистәгә якын халык шагыйре һәм язучысы, шуннары Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияләре лауреатлары бит инде нәкъ Кызыл таң гәзитеннән чыккан. Аннары телевидениены да, китап нәшриятын да үзебездә үстергән кадрлар белән баетканбыз, төрле заманнарда, төрле чорларда. Һәм үзебездәге Башкортстандагы менә бу структураларны, бу оешмаларны гына түгел, күрше Татарстан өчен дә без шундый мәдәни һәм журналист кадрлар әзерләп биргәнбез. Һәм, Аллага шөкер, бу күркәм традицияләр Кызыл таң гәзите коллективында бүген дә дәвам итә. Безнең искиткеч оста журналистларыбыз бар. Әлбәттә, аларны кемнедер атап, кемнедер атамый калдыру бу очракта ничектер, бәлки, аңлашылып та бетмәс иде. Чөнки алар барысы да талантлы, барысы да искиткеч, барысы да оста журналистлар. Менә Әйтик, безнең бит инде хатын-кызларыбыз тормышын даими яктыртып алып баручы Резеда Вәлитова. Аның хәр мәкаләсе, хәр язган шундый җылы язмасы күңелгә сарамай булып ята бит. Аннары менә иҗтимагый, сәяси, дини тормышка килгәндә, анда Фәнүс Хәбибуллинның язмалары, Ул хәзер инде теге республика күләмендә генә танылып, абруй яулап калмады, аны Русия күләмендә дә яратып укыйлар аның язмаларын. Шундый саллы, төпле язмалар тәкъдим итә, мәкаләләр тәкъдим итә. Аннары Безнең бүгенге әдәби мөхитне алганда, безнең прозаигыбыз бит инде, үсеп килүче яшь прозаигыбыз Айдар Зәкиевны искә алмый мөмкин түгел. Һәм менә 2015 елдан башлап Тулпар журналы да безнең канатыбыз астында бергә, бер коллектив канат астында эшлибез бит инде. Дилбәр Булатова, безнең прозаигыбыз, шагыйрьләр Илдус Фазлытдинов, Мөнир Вафин, үзебезнең Кызыл тамчы кызыбыз Ләйсән Якупова һәм, әлбәттә, алар барысы да талантлы, барысы да менә әле югарыда атап үткән ана шул Кызыл таңның алтын фондын тулыландыручы шәхесләр дип әйтәр идем мин. Әйе, милләтнең бөтен коймагы сездә эшли икән. Һәм Кызыл таңда бит инде гомер-гомергә матур проектлар тормышка ашырыла. Әйдәгез әле, Илдар Камил улы, шушы проектлар турында да сөйләп үтегез. Чынлап та,
Кызыл таң гәзите дә элек-электән Этлек уйлау сәгатьләре булган бит инде. Аны заманында әле менә күренекле баш мөхәррир һәм драматург Таһир Ахунҗанов һәм безнең бит инде Башкортстанның халык шагыйре, безнең шундый йөзек кашы дип әйтер идем, Әнгам Атабаев берлектә Шушы эшкә Кызыл таң гәзитендә башлангыч биреп җибәргәннәр. Бу этлек уйлау сәгате нәрсә не үз эченә ала? Әлбәттә, милләт файдасына, гомум, укучылар файдасына ниндидер шундый кызыклы, уңышлы проектны тормышка ашыру. Һәм Ни гаҗәп дип әйтергә кирәк, менә аларның кул арты шулхәтле җиңел булды микән, әллә инде Кызыл таңда эшләүче кадрларыбыз, җитәкчеләребез, аларның варисләре шулкадәр шулай ук талантлы микән? Менә бу күркәм традицияләр Кызыл таң гәзите мисалында бүген дә лаеклы дәвам иттерелә. Менә шуларның берсе, Кызыл таңның җырлы кичләре. Әлеге проект хакында, миңа калса инде, безне караучылар яхшы хәбәрдардыр дип уйлыйм, чөнки бу проект Уфа Нур татар театры сәхнәсендә өч-дүрт ел дәвамында дәвам дәвам итте. Һәм әлеге проект кысаларында без утыздан артык районны үзебездә кабул иттек дияргә була. Үзебездә дигәч тә инде, хәр районда үзешчән халык ансамбльләре яхшы үсешкән, аларның үзешчән талантлары бар, җырчылары бар, биючеләре бар. Һәм ул гына түгел әле, шушы районнан чыккан күренекле сәхнә осталары безнең Башкортстан сәхнәсенең, Татарстан сәхнәсенең йөзек кашлары булып кала. Менә нәкъ шушы кешеләрне, кайсыдыр аерым бер районнан чыккан Талантлы кешеләрне җыеп, бер сәхнәдә аларның концертын, зур очрашуын оештыру, менә безнең төп максат шушы иде. Һәм без ул максатка ирештек. Әйтеп үтүемчә, 30 дан артык районны кабул иттек. Тамашачылар да, әлеге чараларны оештыручылар да, анда катнашучылар да бик канәгать. Калдык. Һәм бүген инде менә бу проект башка яссылыкка чыкты дип әйтер идем. Без хәзер аларны, ягъни районнарны Уфага чакырмыйбыз, ә үзебез Уфадан артистларны алып, Кызыл таңның җырлы дусларын дип әйтим, аларны алып, Без районнарга чыгабыз һәм Кызыл таңның җырлы кичләре дигән чараны хәзер инде районнарда дәвам итәбез. Менә шундый сорау килеп туа. Кызыл таңда мин үзем дә эшләгән идем, анда бит эш шулкадәр киеренке, анда менә шул мероприятиеләргә барырга, язырга кирәк, газета чыгарырга кирәк. Сезнең өстәмә көчләрегез бармыни? Кемнәр оештыра соң ул концертларны? Кемнәр сөйләшә ул артистлар белән? Безнең
бу эшләр барысы да Шушы коллектив бердәм тату коллектив тарафыннан алып барыла. Ул бит эшне дөрес итеп оештырылган икән, анда чынлап та иҗади, әдәби мөхит кайнап тора икән, ул эш арытмый, беренчедән. Арытса да, ул ару ниндидер күңелгә теге җылылык, ләззәт кенә китерә торган ару дип әйтер идем мин аны. Шуңа. Бу эшләрдә, әлбәттә, без беренче чиратта үзебез, үзебезнең башлангыч белән тормышка ашырыла. Әлбәттә инде, теге нидә бер кеше яу кайтармый дигән кебек, әгәр дә без иҗтимагый оешмалар белән, татар оешмалары белән берлектә тыгыз хезмәттәшлектә булмасак, Менә шушылай зур күләмдәге колачлы проектларны алып бару безгә авыррак булыр иде. Ә аерым алганда нинди оешмалар инде ул? Аллага шөкер, менә без Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясе белән тыгыз хезмәттәшлектә эш алып барабыз. Алар безнең һәр башлангычка шундый уңай карашта торалар, ул гына түгел, ярдәм кулы сузалар. Шулай ук әйтеп үтәр идем, менә без бик тыгыз хезмәттәшлектә Сәгыйпҗамал оешмасы белән, шулай ук Рамазан, башка милли-мәдәни оешмалар белән тыгыз хезмәттәшлектә эшлибез. Чөнки без барыбыз да бер максатта, менә республикада яшәүче милләттәшләребез арасында милли-агарту, милли-мәдәни агарту эше алып Бару максатын куябыз бит инде. Алар да шушыңа, шушы максатка хезмәт итә. Һәм бергә эшләү бу очракта милләт өчен дә, безнең өчен дә бары тик файдага гына.
Илдар Камил улы, хәзер сер түгел бит инде, халыкны гәзиткә яздыру да җиңел түгел, газетның хаклары да Арзан түгел дияргә кирәк. Шуңа күрә менә бу мәсьәлә сездә ничегрәк тора һәм сез, гомумән, матбугатның киләчәген ничек күз алдында тотасыз? Матбугатның киләчәге, әлбәттә, беренче чиратта гәзит укучыларыбызга, әбүнәчеләребезгә, милләттәшләребезгә бәйле. Чөнки Алар гәзитебезне алдырып укыйлар икән, гәзитебездән рухи азык табалар икән, шушы гәзитебез мисалында үзләрен җәмгыятькә әзерлиләр, җәмгыятьтә үз урыннарын тоталар икән, әлбәттә, матбугатның да киләчәге якты булачак. Менә бу уңайдан шуны әйтәсе килә, безнең беренче апрельдән, 2018 нче елның икенче яртысына матбугатка язылу кампаниясе башланды һәм инде мин әбүнәчеләребезне, милләттәшләребезне, телевидение караучыларны чакырып шуны әйтәм, Кызыл таңга язылыгыз, басмаларыбызга язылыгыз. Безнең бит әле Кызыл таң гәзите, аның канаты бер нәшрият канаты астында Тулпар яшьләр журналы, Әллүки балалар журналы чыгып килә. Әйдәгез, матбугатлы булыйк, Кызыл таңлы булыйк, Тулпарлы булыйк, Әллүкиле булыйк. Шул очракта безнең матбугатның киләчәге дә якты булыр, милләтебезнең киләчәге дә һичшиксез якты булыр. Шул кадәр талантлар җыелган җир, әлбәттә, бирешмәс, заман җилләренә бирешмәс һәм аның киләчәге якты булыр дип үгез һәм тикмәгә генә менә сез бит инде шушы 100 еллык юбилейны шундый зур җиңүләр, зур алгарышлар белән каршыламыйсыз. Һәм менә без беләбез, бишенче апрель көнне конгресс-холлда шундый зур тантана, зур концерт. Була бит инде Кызыл таңның 100 еллыгына багышланган һәм моның программасы ниндиерәк, менә без хәзер тамашачыларга нәрсәләр вәгъдә итә алабыз? Чынлап та, бишенче апрельдә Конгресс-холл бинасында кичке сәгать алтыда бик зур концерт программасы көтелә, ул Кызыл таң гәзитенең 100 еллык юбилеена багышланачак. Әлбәттә инде, без мондый чараларны һәр юбилей саен үткәреп торабыз. Менә хәтерегездә булса, 95 еллыкта безнең концертта фәкать халык артистлары гына катнашкан иде. Һәм 100 еллык юбилей да, әлбәттә, шушы дәрәҗәдән дә түбән булмаячак. Ә инде мин бөтен серне дә тамашачылар алдында ачып бетерергә теләмим. Килсеннәр, күрсеннәр, үкенмәячәкләр. Менә аны инде аерым ачык әйтә алам. Әлбәттә, безнең программаны караучы тамашачылар бишенче апрельдә конгресс-холлда узачак Зур концертка килерләр һәм анда бары бөтенебез бергә очрашырбыз, гөрләшербез, сөйләшербез дип уйлыйбыз. Ә хәзер безнең тапшыруыбызга килгән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без сезгә зур хезмәт уңышлары, гаиләгездә бәхет теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, Илдар әфәндегә сезнең исемнән дә зур рәхмәтләрне җиткерәм. Сау булыгыз, исәнлектә очрашыйк!
Газизләрем, Илдар Камил улы сезнең йөрәкләрегезгә никадәр мәгънәле ырлыклар чәчте. Әйе, Кызыл таң, ул безнең хәят, ул безнең тормыш, ул безнең тарих. Ул безнең акылларыбызның да көзгеседер. Ә бит акыл, ул үзе генә әллә нинди бөек эшләр эшли алмас, аңарда гыйлем, мәгълүмат, тарихи дәлилләр булмаса. Нәкъ менә ничек яхшы ризык, яхшы аш ашаса, тән бу кадәр сәламәт һәм көчле булганы кебек,